tiri kukupa mazuva matatu ekuti udzose mbembedzi iwe mudunhu maurugara hamusi mako ndichirevei uri mwana wamambo chivero unondinzwa here hongu ndati ndikudze mashoko iyaya nokuti iwe uri kudiwa kudunhu woita sekudaro unondinzwa here hongu ita nguva ichiripo Imi ndimani?
Kuda kuti mumurange arwadziwe sekurwadziwa kwandakaita asekuru. Inyaya idiki vazukuru, endai zvenyu ndokugadzirirai.
pamusoro iyi hazvigoneka kuti tikupei muvhembedze dunhu ruda kugadziriswa iyi zvino ini zvandichaita ndiri kukupai mazuva matatu ekuti mugare pasi mutaurirana mukasadaro mambo wenyu ari kuenda nyakurira ndakuenda ruva rangu muvhembedze ugere musango rine mhumbi nezvikara zvinotodii
zvazvadai so
iwe ngo wafunga kuti toita sei nekuti ndikutoshushika noumwe mangu
hazvinetsi hatiregerere mambo vavo
asikana nevakomana ndanyanya kutsva ini
icho chiri chokwadi dai tambotsvagawo kana pane rwizi tambowanawo kana kugeza zvako kana nemvura yekunwa zvaita neta zvino mama titodiko vasikana ah, de mamboona tawana pane mvura kana rwizi zvaro timbokwanisawo kugeza kana kunwawo zvako ah, ndinofunga sekuti ko takatora rutivi urwu tingasheye pane mvura yekunwa here ah, ngatiende wakomana taneta
Ruva rangu muhembedze ugere musango rine mhuri nezvipara Zangara dzimu nemanyinya uripiko ndoda kufadza mambo Muchinda
ah, ndafunga kuti ndichifambire nyaya yeyo mwana Nyaya ipi?
Iye kwasisi wangu we. Haunoko unoziva here nekuti hawangongonzi wangodonha ka zvatongopera zvakadaro.
Hmm. Nangu handina kwandoziva. Asi ndine munhu wandikufungidzira kuti anogona kutibatsira. Handii topfuura neko. Ah, unenge watondibatsira nekuti ipapo ka pakaipa. Eh, ndizvozvo.
Saka handeedu.

Ah, iye usi kutyawo zvataurwa nemukamunhu kataona keke. Ah, iwe unongotyawo iwewe. Ah, itako wega shamwari. Unogona kutsakatika musako takakomekedzwa kapaya. Usangobvuma kungochichidzirwa mwangu. Mhm, ah, itako wega shamwari.
Iwe pane munhu ari kugeza kapa asi anenge murume uyu. Ah, mukadzi uyu. Ah, natsotarisa uone murume uyu. Murume shuwa. Ah, ngatingosvika ikava padhuze. Tinoenda seiko munhu akashama? Ah, tikumbirawo kudarika. Tikumbirawo kudarika. Ndianiko?
Tisu tanga tichikumbirawo kunwa mvura. Ah, sikana, mutwa ndiri kugeze. Ah, tanga tichichokumbirawo. Chingopindai mudarike muende munotsvaka kungokumwira. Ruva rangu muvhembedze ugere musango rine mhumbi nezvikara. Chizagara tsimu nemanyinya uyu. Myasikana, ndikumbira kubvunza.
Funza hako chikomani. Ah, ini ndakufana zvangu utungamira ndatsva nezuva ini. Chateera.
Alright.
Naye unobvepi? Kwa Mambo Chivero.
Mambo Chivero?
Hongu.
Wewe kutsvagei kuno? Ndiri kutsvaga mwana wa Mambo anonzi Taku. Wewe unonzani?
Ndinonzi Tariro. Kwewe unonzani? Ini ndonzi Tendai. Regai ndienda hangu. Ah, zvakanaka chisikana. Iwe muvhembedze, naiwe muvhembedze, ruva riye remuna kamwe, ini ndoda kufadza mambo. Ah, shamwari.
Ah, tanyanya ndakure, ndaridzokere purasikana watasiyewo. Ah.
zvinoreva idiwe dzangara dzimune manyinya uiwe uripiko ndoda kufadza iwewo nekusimba kwawakaita ukutadza kumira mira mudunhu muno tasaone zviri kuitika tidii manje

rwatova rungwanano tadii tadzokera kumuzinda sezvo mwana wakomana wamambo wacho tiri kumushaya a hazvigoni wasikana tadii tamboedza kumutsvaga tingazoti kudini kumuzinda ndatimboshingirai pamwe tingamuwana rega timboita sekudaro
haini ndaneta ini vakambowire kana zori hazvikwanise wakadi kusara vakomana nevasikana chakwa muri kutsvaga ari musango rekwamunyaviri kuno kuna anotendai mwana wamambo ndiwe ani chikomana chikomana rindwani zvine basa rei ngatidzokerei kumuzinda tinotaura icho chiri chokwadi ini ndoda kufadza mambo ruva rangu muvhembedze here musango rine ah, amai eh.
Ndiri kuti amuko amai. Eh. Netsvara kadenga ndasanga naye. Tsvara kadenga?
Hongu amai.
Eh, zvinhu zvandaishuvira mwanangu. Ndikudaro amai.
Chokwadi.
Asi tsvara kadenga yamai yakanditora moyo. Eh. Ende yakaombana amai. Eh? Asi nemashoko yakandiudza. Eh? Yakatobva kudoro kwamambo Chivero. Oh, kwamambo Chivero? Hongu amai. Ah, kunova ndiko kuya kune rukuvhute rwako.
Munorevei amai?
Uchiri kuzvirangarira here kuti wakarota murume kaviri achiti iwe hausi wemudunhu rino uri mwana wekudunhu rekwamambo Chivero? Ah,
ndiri niye amai. Hmm, mwanangu, parangarire ndichizokutsanangurira nyaya iya iya. Ipa amai. yekuti ini handisi amai vako
ah ndadzitondera amai wadzitondera hongu amai ah, ndikunonge musikaona atirangarira mwanangu kudaro amai ichokwadi ichocho ah,
kozvakaipeenda kanomutsvaka aiwa haa kudzokera kwete ah, kudzokera kwete mwanangu haa kudzokera kwete ino ndodini Ah, mira tichazoitaura nyaya yako hongu amai rega ini mbonobika manhanga ndipedzise kubika manhanga hongu akuti amai runzara amai hongu rega ndidzokere kunobika ndinge ndigoita zvandinoita apa amai orit kufadza mambo ruva rangu muvhevete here muzango rine zvikara zangara dzimune manyinya uiwe uripiko ndoda kufadza mambo

Changamire.
Jaya ranaka kutuma iri kupi? Changamire.
Sezvamakareva tinotsvaga jaya mwanakomana wamambo takaita sekudaro asi hatina kumuwana. Changamire.
Nechikomana chesango chatakasangana nacho chakati icho chikomana chatiri kutsvaga chakateterekera sango rikwamunyawiri saka isu tadzoka tibvunza toita sei ari ana akakudzai mashoko iwayo hatitoziviwo changamire pamusoro emambokadzi pamusoro echangamire Tiri musango matati room tasangana nemukomana wesango ataura mashoko atikatyamadza ati iye mudunhu mavo mune mwanakomana wamambo akati zita rake anonzi tendai mambo hongu ishe wangu mambo vapiwa hatitoziviwo changamiro mwanakomana wamambo wandinoziva mudunhu rino mwana wangu chete pamwe akanganisa kutaura zita pamwe angaida kuti ndinonzi tako zvinogona kuva izvo mambo wangu Zvakanaka iva kana enda izvii.
Toteni.
Ah, indoda kuziva nezve mwana uyu. Uchiri kutonderere makore apfuura kuti mwana wa mambo akabika.
Munoreva idi mambo kadzi. Zvinotodini?
Ah, atidane godobori.
Ini ndanga ndafunga kuti kuti akatuma machinda vakanomuuraya asati asvika mudunhu muno.
Hazvigoni pamwe mwana wangu. Hatidanei godobori.
Tinotenda. Tichaita sekudaro.
ruva rangu muvhembedze ugere muzango rine mhumi nezvikara sangara dzimu nemanyinya koiwe uripi kondoda kufadza mambo goromori
changami
ndine mazwi nemubvunzo zvandakudanira takatuma machinda kuenda musango kunotsvaga mujaya machinda akadzoka asina mujaya vachiti izvo vasangana nechikomana chesango chakavati mujaya wamunotsvaka akatetereka kuenda musango rekamunyawiri
pamusoro igodobori pamwanakomana ari kuti aronza ari kuraramira musango rekwamunyaviri handisi kunzwisisa kuti mupenyera
Eh, mupenyu naye unoreva idi here godobori
anorarama
nekuti ini ndinoda kuti mwanakomana wangu adzoke Eh. Mm, zvino kuti zvese zviitike izvi ndiri kuda muvhembedze
unonai godobori hazvigoneka kuti tikupei muvhembedze nekuti ndiwo akatarisirwa nedunhu rese
pamusoro yemambokazi
changamira ndinokumbira mbosuduruka ndimbokurukura nagodobori kuti dunhu rigadziriswe zvakanaka ichangamira okay.

Ehe. Ndini munhu anokwanisa kupai ufembetse. Asi ndine chinhu chimwe chete chamunoda kuti mundiitire. Wanaika. Mambokadzi ndiye ega asara anokwanisa kusumudza musoro. Toda kuti mundiurayire mambokadzi sezvo mambo vapedyo nekufa. Toda kuti vafe vakateedzana.
Rewareva ndinorinzwa eh, asiko ndiri kuda mupembedze kuti ndiite zvauri
asi goni kachengamira ndakakupai muvhembedze mambokadzi vana vakuda kuziva kuti muvhembedze wakabuda sei ini ndakapinda pachigaro ndakavanzi ini ndava mambo hapana chinonetsa ndongokupai muvhembedze kuti oyi
zvisinei hazvine mhaka asika kuti ini ndiite zvinhu izvi pasina mufembedzi hazvigooni tongano ndinoda mufembedzi tinotenda godobori sezvamareva eh, hapana changa chichanetsa godobori nekuti ini ndini ndinenge ndava mambo hazvingandinetsi ndinongokutambidzei muhembedze kuti oyi asi sezvamareva chindipai mazuva ndione kuti mufembedzi ndingauburitse sei eh. eh. eh.

chese chaunenge wareva ndinokuitira muzukuru saka ndikawana mvembe dzendikuwana isese zvaunoita ndezvekudai muzukuru unoenda pachikoma unotsvaga pane muchakata unoenda nefembo kuti muzukuru woisa muruoko woisa pamwe chete wotaura kuti Sekuru ndauya unondiona ndasvika kuchikoro. Zvakanaka yasekuru. Wanzwisisa here? Ndanzwisisa asekuru. Rege ndite sekudaro. Ndinotenda muzukuru.
Ruva rangu muvhembedze ugere muzango rine mhumi nezvikara sangara dzimu nemanyinya oiwe uripiko ndoda kufadza mambo
mambokadzi kangamira Godobori vati vanoda mufembedze. Hakuna chimwe chimwe chatingaite pasina mufembedze.
Hazvigoni kuti tipe godobori mufembedze. Tarisai mufembedze ndoakatarisirwa nedunhu rese. Zvinotodii?
kuti zvinhu zvese izvi zvifambe zvakanaka parikuda muvhembedzi
hazvigona timbosiya iye muvhembedzi inini ndandafunga kuti titume machinda nevasikana kuti vaende vanotsvaga mwanakomana wangu kudondero kwamunyavii
tarisai kamambokazi sango rekwamunyavii isango rino here ndosango rakaperera vamwe machinda nevasikana
Ah. Iwo ndofunga wasi kuda kuti mwanakomana wangu adzoke. Ko vamwe wakaenda kunotsvaga muhembe dzevakadzoka sei?
Sezvamarevo mambokadzi, tichaita sekudaro. chatuma machinda chokwadi
ndafunga nditi mudzimai wako iyi zvaya sei kwezvo ndazvifunga ndakarara mumbo mm. asi kuti ndiite mudzimai wako unondibira mvembedzi ah!
mvembedzi mm. unodii ah!
ndoda kukushandisa zvada kushandisa nongoziya wewe nondibira kana uchindida eh.
da kuushandisei
pane zvada kuushandisa ndozokudza kana taugara tese tamudzimai nemurume
iwe kana uchida muvhembedzi eh. Unondipei?
Iwe wada kupiwei? Ah,
ini hangu ndongoda bonde.
Bonde chete? Bonde chete.
Saka kuti toitira kupi? Togona kuenda paseri pechikwenza. Hapana anotiona? Hapana.
Handiti.
Imi machinda
ndiri kutuma musango remamunyawiri kunotora mwana wako mwana wamambo munondinzwa Tiri kuziva changamire. Chiita sekudaro.
Mambo kadzi. Changamire.
Nawe mwana komana wenyu yafamba. Ndinovimba kuti vakomana vanouya naye. Ko zvino todini pamwana komana anzi ari kuuya mumusha.
Ah, tingasiro kungozvinetsa nazvinhu zvisina basa ndo paanga asvike nekudii
zvinoda kugara zvagadziriswa rizazova dambudziko mangwana
zvinonga wafunga kutoita sei
Ah, amai mwanangu ndafunga mhuri zvakamushando amai Kuda unotsvaga mushando. Hongu amai.
Kupi mwanangu? Handikudzikawo ndakadai amai ndinotsvaga mushando. Hmm, mwanangu, kana wakuenda kunotsvaga mushando usapfuure nekumuzinda wamambo Chivero. Ndinokutyira mwanangu, hana yangu iyi. Unorova wakapfura nekwamambo Chimera. Upenyu hwako huri panjodzi. Ah, ndipfuri nakwamai. Hmm.
Arega ah, ndikutorere chinhu chinokuchengetedza. Chinhu ichocho unogara nacho pese pauri kusabvise ndikakupa. Chinhu ichocho chinokuchengetedza. Engwa.
Imagine.
Mhm. Musango ratiri kuenda mu- mamunyaviru munoziva isango rakatsakatira vanhu vakawanda zvinotopaita sei Ah, unoreva idiwe shuwa shuwa tingangonzi taienda kuita zvinhu izvi tinana mubereki watiri kuwana orako kana kuti tinoshanda mumuzinda kwacho aiwa Ah, machinda seka ari kuenda musango tiite zvatakatumwa tidzoke nemwana wamama
Oh mwanangu, uchichengetedze usachirase mwanangu, ndochichakuvhumbamira chinhu ichochi kwauri kuenda kuuzvichengetedze mwanangu. Ndoita sekudaro amai, pedza ndichisungirira amai. Zvisungirira. Amai, ndikizeni tiri kufamba amai.
Musare zvakanaka amai.
Baba ndakaita bonde newe pepa. Hauchatombofungira nezvangu vazotii nyewe vhembedzi pepa. Ah, iwe, izvi ndakatombobata asi ndakausiya pasi ndanzwa wani. Iti shuwa.
Idi kudai so. Ah.
Sani nyadziso chidaro wakausire wakadii kuviga. Ah, ona chisikana. Iye kuti zvinhu zvanga zvanga handadaro wanera. Handizvi. Mm. Zvandosiya pasi asi ndokupa ndokuigira nhasi manheru anayo.
Apa unondigira ka? Ndokupa manheru.
Hariri ndoya nawo. Zvisinei hazvo. Haukwanisi here kungoti pabonde kekupedzisira. Ukandigiya nevandaita mudzimai wako. Nhasi ndokwanisa kupa bonde but ndokekupedzisira. Shuwa here Jessica? Shuwa.
Shuwa ndoreva idi. Unoreva idi.
Idi kudai.
Tokwanisa kuenda pabasa pechikwenzi. Handii.

ndinoda kufadza mambo ruva rangu muvhevhedze here musango rine zvikara zvisangara dzimune manyinya
kwazo yachangamira Kwazwai muchinda.
Kwazwai mambo dai. Kwazwai mkomana.
Ndasekwa nenharaunda yese kunzi inini ndakaenda kusango ndikafambira mahara. Hazvigoni here kuti inini ndiuye kuzogara pamuzinda.
Nayo yako ndainzwa muchinda. Sezvo takamirira muripo wako. Uya ugare kumuzinda. Mandizwa? Chokwadi here ma? Unoreva idi. Sumuka zvako muchini. Usachema hako mukomana. Ndanzwa kupombonoka. Pombonoka zvako mukomana. Alright.
Notenda.

usabvisa ndochakuchengetedza unoninzwa here chita sokudaro nguva ichiripo ndatenda
kuda kufadza mambo